Selâm aleyküm, sayğılı dostlar!
Şirin biz yapacaq koktel. Cilekli?
Koktel.
Koktel, doğru. Cilekli koktel yapmaq içün bizge neler kerek?
Celek, şeker, sut.
Sut, doğru. Celek, şeker ve sut. Endi şimdi birinciden biz ne yapacağımız? Celek.
Celekni alıp,
sutnen, şekernen qarıştıracağımız, doğru? Perikan. Doğru. Qaç tane celek qoyacağımız? Say Aya hanım, bir.
Eki. Üç, qoydı Elmaz. Dört. Beş.
Qani, geri qan saysın, Elmaz, toqta.
Altı.
Yedi, Elmaz, qoydı, öyle? Sekiz, maşallah.
Doquzıncısını geri qan qoydı. On dane qoyayıq, toqta-toqta, epsini aman qoymayıq, çünki taşar şimdi, daa süt qoyacamız da, doğru? Endi onıñ içine na, na qadar şeker qoyaq, ne qadar şeker qoyacamız? Qaç qa, al da ber ona qaşığı. Qaç qaşıq şeker qoyacamız biz? Yarım qaşıq qoydu. Tan qoyayıq, tatlı olsun.
Eki, eki yeter, yeter, yeter, çoq şeker qoymañız. Tan içine neler qoşacamız, Gere hanım? Sud qoşacamız. Bir stakan ya da bir bardaq sud qoşacamız. Sudmıznı, toqta, Gere han, bir daha, bir daha, men özüm qoyacam miksere. Süt blender, daa doğrusı, sütmüzü biz tünevin bir kün evel qaynatıp buzdulabına qoyduq, öyle? Öyle degil, öyle degil, Gerihan, tiyme. Sütmüz bizim salqın, öyle? Biz onıñ çünki dolab, buzdolabından çıqardıq, şimdi qoştıq. Endi biz bu er şeyni. Blendernen ne qarıştıracağımız? Doğru. Yılmaz, sen stakannı tut, Girihan ise şimdi blendernen er şeyni qarıştıracaq. Qanı, başlaymız.

Köterip yap, köterip, Girixan, köterip. Çıbırmasın, pek köterme, Girixan, çıbırmasın. Maşa, maşa. Kördiñiz, Girixan, bize nasıl koktel yapa, öyle, oğlanım? Elmaz, sen yahşı tut. Aylanıp yıqılmasın. Bax ne, ne yaptı size Girihan? Girihan size kokteyl yaptı! Baqayım sizge, Girihan. Qana, toq, Nazlı. Tikran, tikran toq. Sondan yaparıq, öyle? Sonda çoq yaparıq. İşte balacıqlar sut sevmeseler, bu pek güzel bir fırsat, balacıqlara sut içirmek öyle. Yahşı, ya. Bu çilekler ise yarına qalsın. Çoqça qoy qızım. Qışa siz istedin demek, qışa saqlayıq demek istedin öyle, çünki qışta olmay çilek. Hışa da saqlarıq, alırıq, buzdolabına qoyarıq.
Pek lezzetli. Öyle? Aha.
Pekendiñiz? Ya. Amma o salqın, yavaşçıqtan içiñiz, yahşı? Soğan naz-nazlı. Hatice. Mmm. Hatice.
Naz-nazlı. Pekendiñ?
Ana, Hatice, toqta, nasıl yaptın sen, dülber yaptın, toqta. Hatice böyle yaptı özüne. Mına. Begendin, Nazlı? Kime sağ ol aytmaq kerek? Yoq. Kerekhan, yapma öyle. Bizden çoq alırıq, qorqma, oğlanım.

Bir stakan süt quyamız. Er şeyni qarıştıramız. Er şey pek tez olavle. Keyhan töksün, töksün, töksün azı. Yavaşça.

Girihanı çıkayıq. Girihanı yapsın. O pek begendi. Köterip, köterip Girihanı. Hatice de yardım et. Tepeye köterip yap. Tam kolay qarışsın dep.

Şekeri irimek kerek çünki. Biz toz şeker qoysaydıq nan tez olur edi, amma bizde toz şeker yoq, onıñ içün biz. Oldu, oldu, Nazlı, oldu. Qoy epsine, nazlı epsine. Pek begendiler olar ile.
Men yapqanım içün saña birinci, sen yapqanıñ içün saña birinci qoydılar, doğru?
Potomu şto degil, men yapqanım içün maña birinci qoymaq kerek, sen kereksiñ aytmaq. Pek lezetli. Pek lezetli, amma birazcıq salqın, öyle? Yavaşçıqtan içmek kerek, boğazlar ağırtmasın. Endi siz er kün özüniz uluysız böyle yapmak ehtel, öyle? Bilemiz de. Diqqat çoq içme, boğazın ağırmasın ama oğlum.